א גוטן אווענט טעזייענער, היינט וויל איך רעדן אין א טעמע וואס וועט אפשר אינטערעסירן זייער אסאך, וואס זענען רעבעס? מלאכים? געווענליכע מענטשן? צו אפשר גאר צבועים? צו אנדערע אזעלכע? איך פסק נישט פאר קיינעם, איך וויל נאר אוועק שטעלן דעם פאקט, און איך וויל אייך פרעגן, און איך וויל אייך פרעגן, וואס זאגט איר? איר ווייסט, די טעג האט מען מפרסם געווען מען האט פארשפרייט א בילד ביי א באוואוסטע רבי א גרויסע חסידות איז געזעצן אין עירפארט און געהאלטן א טעלעפאן וואס דארטן האט עס אויסגעקוקט אזוי ווי א סעלפאן א אייפאן יא כשר צו נישט כשר גיי נישט אריין דעם זייער מעגליך ס'געווען א כשר'ע. מיין זייט, עס איז נישט געווען קיין קשר, עס האלט מען אייך נישט. אן אנדערער זאגט גאר אז מען האט אים נאר פשוט צוגעגעבן דעם טעלעפאן ווייל א חסיד האט געוואלט עפעס געדארפט האבן ווי מען זאגט א עמערזשענסי, דעריבער האט ער געהאלטן דעם טעלעפאן. ענטפערן, און דאס זעט מען אין אסאך פלעצער, איך גיי נישט דא אריין יעצט וואס ס'איז געווען, איך וויל טון אין דעם ענין פון רעבעס. מיינט איר טאקע אז רעבעס זענען מלאכים וואס זענען זיך מתנזר פון אלעס, וויל איך אייך זאגן אז אין סאטמאר איז דא א באוואוסטע רבי יא, איינע פון די צוויי ברידער וואס ער שרייבט זיך אין וואטסעפפ, ער שיקט הודעות אין וואטסעפפ און קריכט פון וואטסעפפ און גייט פון וואטסעפפ, יא. איר ווייסט, ס'איז דא א רבי, א גרויסע רבי אין בארא פארק, וואס ווען ער קומט אויף פלארידא, גרייט מען אים צו אין די הויז, די ערשטע זאך פאר אלעס אינטערנעט, יא. דאס קען איך מעיד זיין וואס איך האב עס אליין געזען. ס'איז נישט די זאך, און פאר מיר איז דאס, איר זעט כ'האב קיינמאל נישט גערעדט וועגן דעם, ווייל ביי מיר איז קיין ספק נישט אז זיי זענען נישט קיין מלאכים, און מער פון דעם, רעבעס דארפן וויסן וואס טוט זיך אויף דער וועלט, איר ווייסט יענער רבי וואס מ'האט אים געזען מיט מיט מיט דעם טעלעפאן, ווען ער זיצט אויף א עראפלאן ער שעמט זיך נישט פון קיינעם און ליינט א צייטונג דארטן, יא, אפילו עס איז א ארץ ישראל'דיגע וואס זאגט, ער וויל ער דארף וויסן די נייעס, א רבי וואס ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט מיט אויסקוקן אזוי ווי רבי חיים קנייבסקי, האט אמאל געזען מיט רבי חיים קנייבסקי דעם באוואוסטן ווידיאו, ער קומט אריין אין דארט אין א פלאץ, און א איד בעט אים א ברכה פאר א מייסד אין בית שמש, א כולל א ישיבה, פוי בית שמש, א וואוילערס אין אמעריקע. האט אפילו נישט געוואוסט אז בית שמש איז איז אין ארץ ישראל, ער האט געמיינט ס'איז גאר אין אמעריקע, נו, ווילט ער אז זיי זאלן אויסקוקן, רעבעס זאלן אזוי אויסקוקן ווען א מענטש קומט אריין און דערציילט זיי און בעט אן עצה? זיכער נישט! רעבעס זענען נישט מלאכים, און ס'איז נישט זייער תפקיד צו זיין מלאכים, די וואס רעדן זיך איין אט אז רעבעס דארפן זיין מלאכים, זאלן זיי גיין זוכן מלאכים ס'איז נישטא בימינו קיין מלאכים, יא, ס'דא אפאר עטליכע רעבעס וואס כ'דארף זאגן וואס זענען העכערע מענטשן, כ'רעד העכער אין. אז איינער ווי דער רבי שינאוואס און אנדערע אזעלכע סארט וואס זיי זענען גרויסע עובדים עובדים וואס וועט זיך וואונדערן אין אין אין אין אין חיים הפרטיים פירן זיי זיך ווי מענטשן געווענליך יא אבער אין אין עבודת השם זענען זיי העכער יא און נעמט די רעבעס וואס זענען פארנומען מיטן כלל פארנומען מיט צרכי ציבור פארנומען מיט עסקנים פארנומען מיט מוסדות בפרט די גרויסע רעבעס וואס ארום זיי דרייט זיך אזויפיל זאכן און מען זיי האבן צייט א מינוט קאם קאם! נו, מלאכים? קיינער איז נישט קיין מלאך, און איך וויל אייך עפעס זאגן, א רבי דארף זיין אין אלע עניינים וויסן וואס עס טוט זיך, יא, ווייל אויב נישט ער, ווער? און יעצט גיי איך אריבער בכלל צום ציבור, ווי דארפן מיר קוקן אויף רעביס? אוואדי, ווען ס'קומט צו יוגנט, יוגנט וואס פארשטייען אביסל ווייניגער אדער זיי דארפן די השפעה, פאר זיי דארף מען ווייזן דעם רעבין אין א העכערע זאך, קוק אויפן רעבין פון אונטן ארויף, יא. אבער ווען מען ווערט עלטער און מען קומט שוין צו א צייט, יא, איז באטעס פאר א רעבין, ס'איז דא עניינים פון די, די סארט זאכן, יא, איך גיי נישט אריין, אבער ס'האט גארנישט פיר מיט די ענייני יום יום און מיט אזוי ווי מ'זאגט טעלעפאן, און די נייעס אין די וועג אין די וועג אין די וועג, ריכטיג, רעבעס און די רבנים שרייען מ'טאר נישט מ'טאר נישט מ'טאר נישט, און גראדע דער רבי וואס מ'האט אמאל געזען מיטן אייפאן, ער איז פון די איינציגע רעבעס וואס האט נישט געוואלט בשום אופן ארויסגעבן קיין אינטערנעט, ווייל ער האט געוואוסט אז בסופו של דבר וועלן עס אלע האבן סיי ווי. און ער איז געגאנגען מיט זיינע חסידים אין אן אנדער וועג אינגאנצן, א מענטשליכע וועג, א וועג וואס מען קען לעבן מיט דעם, און ברוך השם זיינע חסידים זענען די ווינציגסטע וואס האבן, איר זעט, ער וואס האט נישט גע'אסר'ט דעם אינטערנעט, זיינע חסידים זענען מערסטע נארמאלע אין די עניינים, דווקא די וואס האבן געשריגן קעגן קעגן געטאר דארטן טרעפן אזוי פיל, פונקט פארקערט, ווי זאגט מען, ה ה אין דעם משום מונח לפז בסלוי, פארוואס? זעלבע זאך אז דו קענסט עס האבן, איר ווייסט, אין מיין שיטה אין חינוך, נאך קיינמאל מיינע קינדער האבן נישט טאמאר נישט געזאגט ס'איז אסור מען טאר נישט מען טאר נישט מען טאר נישט מען טאר נישט, כ'האב דאס נישט גענוצט קיינמאל, פארוואס? ווייל מען זאגט מען טאר נישט אה וואס איז דאס, אבער אז מען זאגט נישט אזוי אז מען מאכט נישט פון דעם קיין ענין, זאגט מען עס שוין נישט, ס'ברענט נישט, ס'איז נישט אלץ דארף מען זיין, און ביי ציבור אוודאי און אוודאי, ווי זאגט מען, מען דארף זיין קלוג אין חינוך און אין גאנג, און קלוגע רעבעס זענען מצליח מיט זייערע חסידים, און איך זאג ווייטער, א קלוגע רבי איז נישט. גבוה. איבער שפילן צביעות איז די ערגסטע, ווייל ווען מען כאפט זיי טאקע אין א מאמענט אין א שעת חולשה, דען הרג'עט מען אלעס וואס מען האט געטון די גאנצע צייט. בעסער צו זיין אמת און קארעקט און זאגן און זיך נישט און זיך נישט שפילן פארן עולם, נאר זיין וואס מען איז, און מיט דעם טוט מען אויף הונדערט מאל מערער, איר ווייסט פארוואס? ווייל אזא איינעם איז מען מעריך. יא, א רבי איז נישט קיין מלאך, א רבי איז א מענטש ווי אלע מענטשן, און ער האט א תפקיד און דארף טון זיין תפקיד, און ער שעמט זיך נישט מיט א פארקערט, ער באווייזט אז ער אינטערעסירט זיך און וויל וויסן, ער זאל וויסן ווי צו האנדלען און ווי צו רעדן און ווי צו אויפצונעמען מענטשן, און ווען מען פרעגט שאלות זאל ער וויסן וואס צו ענטפערן, אזוי דארף ער זיין. ס'איז דא אסאך צו רעדן וועגן וועגן רעבעס בכלל און זייער הנהגה און אנדערע זאכן, כ'וועל עס מאכן אין אן אנדער זייט, איך וויל איר זאלט פארשטיין און כ'וויל מאכן מיט דעם א סיכום אין איין ווארט, רעבעס איז א חשק, מיר דארפן בדורינו רעבעס, מען דארף, מען דארף רעבעס, פארוואס? ווייל אנישט איז זיין א הפקר, איז זיין א הפקר א וועלט, און דער רבשע זאל אפהיטן, און א שילוח הרב יעדער איינער דארף האבן א רעבן, מיר דארף האבן א רעבן דאס איז וויכטיג, אבער עס זאגט נישט אז פארדעם דארף מען זוכן א מלאך, ניין, קיינער פון די רעבעס זענען נישט קיין מלאכים, און קיינער האט זיך נישט מסחייב געווען א רעבעס וועלן זיין מלאכים, רעבעס איז אזא איינער ווי האט געזאגט ס'איז געווען אמאל א וויכוח פון רבי אייזל חריף מיטן סלאנימער, רבי אייזל חריף איז געווען א גרויסער שונא פון חסידים, און אין סלאנים ווען איך בין אין סלאנימער רבי האט ער אנגעפאנגען צו אפלאכן און זאגן העהעהע, האט ער געזאגט וואס א דער זון איז געווען דער גדול איז ער געווארן נאכן רעבן, וואו איז דא די קדושה, מאכט אים א קדוש, מיט וואס איז די קדושה? האט אים דער סטאלמאן שטארק געענטפערט און געזאגט אזוי, אויף וואס איז דער ענין פון א רעבן? זאגט ער אזוי, א פרשה, א פרשה עושה מצוה, ס'הייסט אזוי, אז מ'איז מפריש יא פון די פירות, וואס מאכט די הפרשה, ווערט אטאמאט, קריגט עס א קדושה, איז דאך אזוי ביי א רעבן, מ'האט אים מפריש געווען פאר א רעבע, האט ער באקומען א קדושה פון א רעבע, יא, מ'קוקט אזוי, איז אן אנדער ענין, דאס יא. אבער ער זאגט נישט אז אין די מאמענט איז ער געווארן א מלאך, און עס שפרייט זיך שוין די הימל ער זאל שוין בוקען אלע זיבן וועלטן, און חלילה ער דארף שוין גארנישט ער ווייסט שוין ווי נברא אלעס, ניין ער האט סייעתא דשמיא פון הימל העלפט מען אים ווייל זכות הציבור, און אזוי דארף מען קוקן אויף דעם, נישט פארקריכן, איך ווייס ווי ווייט ווי מען פארקריכט און מען קומט אהן העי ער האט געענטפערט געטון, דאס איז נישט קיין וועג, רבותי זייט אביסל קלוגער, א גוטן אוונט.